my good people now welcome back to anointed lady tv now welcome back to the number one channel where they like give news on politics and many other cocoa with the sup for inside this our green white green country nigeria i no be lie things they happen o oh. you know say the countryman wey dey go by the name omoyele sowore he na human rights activist. He na the publisher of Sahara Reporters and na former presidential candidate for the African Action Congress. Once again, this man don't get banter with the Nigerian police. You know say last year for inside we nation Nigeria, our motto na no gree for anybody. But this man will be Omoyele Sowore come back see this year 2025 Now they take that last year motto serious because he no dey gree for Nigerian police at all at all. Now, Oga Omoyele Sowore don slam some officers of the Nigeria Police Force and the Nigeria Security and Civil Defence Corps wey be NSCDC and he slam dem sake of say dem try to stop am from entering the Federal High Court for inside Abuja. And normally these officers were deployed to the court based on the trial of the former governor of Kogi State wey be Yahaya Bello. over di alleged diversion of public funds and money laundering. For inside one video now wey Oga Omoyele Sowore share for his official social media handle for di popular social media platform wey we know as X, we now come dey observe say e dey get some kind alteration with di security operatives gbasgbos dey happen for there as dem dey try to stop am from entering di court premises im come dey accuse di officers of joining hands with nigerian leaders to ruin di judicial system of dis our green white green country nigeria while stating that even dem wey be di officers dey no even get business for inside court so being there is not right and na dem dey follow dey make things spoil for inside we nation nigeria im come still dey accuse di security officers of illegally taking over the court premises because of say dem carry thief come court for his trial and the person wey oga omoyele sowore dey refer as thief na the former governor of kogi state wey be yaya bello i no be small banter like this, oh my good people you know say as the officers try to stop oga omoyele sowore from entering the federal high court the man called the para he called the talk say why the security officers dey shout for am whether he look like yaya bello for their eye

they no get right to know his case and this banter continue until the police officer Agbaja sef come allow Oga Omoyele Sowore to enter the premises of the court. Now anyhow this informate be you for body or if you get contributions about the matter and we sef go like hear your thoughts about this very particular topic so feel free make you drop am inside our comment section. Meanwhile, me still get another interesting information within my table like this one I need share give di general public and di koko be say di federal government don allocate 1.99 billion naira to take buy diesel to power generators wey dey for inside aso rock just for dis year 2025 upon say plans dey ground for a 40 megawatt solar power project wey dey aimed at reducing energy cost and all this level dey happen sake of say delay don enter the completion of the solar project beyond their initial december 2024 to january 2025 estimated timeline and based on investigations based on information wey we gather we dey find out say for inside the first half of last year wey be 2024 alone the federal government spend 88.75 million naira on diesel for di State House clinic plus di vice presido guest house and oda facilities and we come still find out say payments wey dem make between di month of march and di month of may for inside di year 2024 dey show multiple disbursements to fuel suppliers and senior officials dey yarn say di reason why di money massive like dat na sake of say national grid come dey fall for plenty dat period plus rising diesel prices that is diesel come cost and generator maintenance cost kwa that na come force the presidency to sustain power through traditional means meanwhile this solar project so when the thing don complete they dey expect say the thing go slash the state house six billion naira annual power bill to at least five billion naira

they dey make this switch because mr presido approve am so once the thing don dey operational solar power go dey cover most of their needs from 7am to 7pm that go drastically reduce cost this magote people na wetin the senior official tell tori people concerning the matter and no be lie the unstable power grid of this our green white green country nigeria wey collapse over ten times for inside the year 2024 the thing now make government and citizens struggle with high energy cost everybody feel am for inside we nation every now and then you go hear say national grid don collapse and that kuku make blackout come plaster across we nation men wey no get generator or men wey no get fuel to power their generator kukuma dey in darkness and to many country people to charge their phones to take do their normal business as usual e come dey somehow difficult meanwhile di abuja electricity distribution company wey be aedc dem previously demand a 923 million naira debt payment from di state house though officials now dey dispute dis figure dem dey yarn say no be 923 million naira o na 342.35 million naira which our Presido Bola Ahmed Tinubu later approve for settlement. But be it as it may, country people now don dey react unto say the federal government don allocate 1.99 billion naira to take buy diesel to power generators at the state house for inside this year only 2025. Men now dey react on top the matter, men now dey yarn say omo men the money e plenty no be play and dem even allocate a higher money than last year wey be 2024 and dem do all these levels despite the ongoing plans for a 40 megawatt solar power project wey dey aimed at reducing energy cost. So men now dey ask why federal government go allocate a higher sum of money why they dey arrange for solar. This my good people now the information wey I wan share give the general public. But anyhow the thing be you for body,

as we dey bring more news dey come your side na you go first receive the update and you go even get am sharp sharp me dey come your way again with another legit news for you my good people try me no go anywhere.